Eh, tisvikeko pamba pano. Eh, titambire.
Ah, titambireko. Maswera here shefu? Taswera. Mai nini? Uyai necheya mubhedhe ticheya. Hanzi wena tete.
Uya mwanangu. Aya. Yes right. Mhm. Oh. Nobvunza kuti daddy mangu ripi? Handiti? Mhm. Eh, madaddy marara kupi ko? Chibvunza yakati fare mwanangu. Eh? Mhm. Kangonyarara manje, eh? Unorema.
mainini toraipo raisi randanga ndasiya kuti nditodya masikati riri padashboard apo mubedhedhi
mwanangu unoita Ah, manje wanepikwa chikafu chakanaka ichi
chadonha mudenga manna from heaven yeah?
chadonha mudenga
mai vhai
garapo mwana
ndiri kuti chikafu ichi chamuri kudya chakanaka kudai chinodhura chikafu ichi machiwana kupi ndiani akatenga Full stop. Mainini.
Uyai ne drink mpedhedhi. Ah.
Ne drink. Mai vhayi ndiri kutaura newe.
Mane mwedzi mingani ko musingatsi mari yechikafu pana pena.
Aiwa svi. Mane mwedzi eh, mingani. Ah, ah. Mane mwedzi mingani. Chingodya ah. chikafu makanyarara. Ah. Ah. Rato drama ramakundiitira iri. aiwa maivai ini ndakabva panapa pasina mari pasina mari pasina chikafu pasina kana chekubata doro muri kutenga wani aiwa doro muri kutenga wani doro rinodhura here inzwa chidye chafu makanyara nonononononono wakutondisaidza pamba panapa handiti ndiri kuti mari wakaiwana kupi yekutenga chikafu chikafu chabva kupi fus ndo zvandoda kungonzwa chete kumastoro handisi kudya chikafu ndisinakumastoro chatengwa nani makasiya mavharisaiwana kupi mari yacho waiwanepi mari yacho Taura neni, taura neni. Nekushayei, nekushayei, chinonditsvagisa mari. Iwe, iwe, ndokuwatsura mcheka uzinzo. Pano wakabata mazai. Ndokuwatsura mcheka uyu. Pano wakabata mazai ndiani? Wakabata zai ndiani? Kana wakati wakabata resa kana tsono, wakabata tsono chindiani? Chimbo zviyedzai maone.
All right. Wakabata zai ndiani? Ndazviona.
Ndazviona amba panapa. Iwe wakutotonga baba ndiwababa ndiwababa ndizi. Ndiwababa ndizi. Ndakuenda kumba. Imanzi munhu asingasiyi mari. Ndakuenda kumba kwamai vangu.
Chisara pano pano nemu. Chisara pano. Torai mine dzosa chipapiche mumba ichi. Endai kumba kwamai yenyu muone kuti handino ndinotadza here kurarama kana kutorarama zvakadarika izvozvi.
Ah. Unazaa maivai. Maivai. Maivai iwe. Oye.
Inzwa kama kadzonga. Ndine kamari kandari nako aka. Mutemu wedzere chikafu andi. Mai nini? Ma. Yamunonditsvagirwa bhandori 10 dollars. unotsvaga bhandi retenhi rasa mhanya izvozvi mhanya izvozvi chingomhanya yapa e pamashops mukutora bhando
maivaiakanaka here ndatizvo imi michiryai handiti ngatitaurirane zvakanaka handiti ah. eh, tinofanira kunzwisana mari wakuita zvezvikombe here mukadzi wangu ukuwana kupi mari Ndatiziva makanyarara handiti mama ndikuchengeta mwana. Aiwa. Ndikuchengeta hangu.
No.
It's okay.
Haisiyo nyaya yacho. Ndiri Pindai muvate kana makaneta. Makaneta. Pindai munovata mama. Ah. Chipindai munovata mama.
Ndiri kuti. Chipindai munovata mumba. Ndira tiwirirane.